Ndiripi mfanongu? Ndiri right mkoma, makadii zvenyu? Aiwa nice, amene uita sei? Ah, ndiri nani zvangu mkoma. Hausi kubatike.
Ya, sekuonawo kuti industry yedu yange kati kwirirei. Isusu kuno tichibva tamboendawo kumusha mkoma kumonorima ka jairai.
Sazita ndiona kuti wanira. ndine zita ndinoitwa vaindiziva ndichinzi cracker fire
okay eh but izvezvi tinoitwa legacy cartel legacy cartel legacy cartel mm.
so vatanga rini zvekuimba music
kuimba ndakatanga 2012 tainge tina jeremiah Single J eh, na Keto Crown King Mad Minox ndo eh, vaitwawo supportive at that time then nekufamba kwenguva things have to change as for me ndanga sisakwanise kuramba ndichi nge ndiri mugeto by some other circumstances then ndakachinja ndikanotanga kugara kumusha so from that moment up to now i have pushed up myself kuti ndinge ndichiita sei ndichiuya panapa kuti ndinge ndichiwanawo help for some other reasons but pari zvino amapromota ari kunetsa handina kana manager handina chinhu kori inini ndega ndakadai zvamuri kuona mukoma
Alright, waita waisonzana na Single J. Kwa na Single J avana mbokurekoda ma songs here me? Eh, Single J akamonde record wa mamwe ma songs. Andi record mamwe ma songs Single J. Eh, Kuzi the Family of Arts anobva Grenora. Akambotsvaga nezvangu panguva iyoyo akatora ma tracks angu ese achivaina nangu. then the other day pakauya achingoda kuti achisangana neni one on one amunongoziva ukati zvinoitika mhepo mukoma wangu hazvina kuzomandifambira muchinda mandapesana naye then zical entertainment akambouya other time akasvika pastudio yange isati ya black shard yainzi knockout records iri mm. panumber mm. three apa and then zical entertainment akacollecta futi music yangu as also achibva ano ipost or akanogadzira group and then the other day pakazouya chintsvaga i was missing futi mustudio nenyaya yekuti tanga tisingagari pachinhu one tinomboita kuti chiruka musoro tiita sei sei netumari chokuti tivane kuita sei kunge tichiitawo mari mukoma nguva idzodzo eh, some other times ndakukauya chirongwa chainzi sim dance to the world sim dance to the world chakaimba mafreestyle yaitorwa maupcoming ese ari mastudio around around mageto ese and donini rangu freestyle rakaita number six pazetv that time that was 2014 Eh, ndichibva ndakwanzi na geto crown king ah, iyo mpana iyoyo chakumbokuisa pachi kuita kuti iweweka chimboona kuti uri kuita sei nemusic vachibva vandisa paposta ranga ranzi big town boys ranga riri mustodatoa pama upcoming pambana inini digital mhungu eh, mega b quality tips na firecracker then ini ipapo i was backing up ndo pandakaberekawo sisi at the time pa first show yoyo ya 25 december 2014 ndo pandakasiriwo sisi mike then sisi akasindira mberi nana gun powder road mkiller but for the other time eh, zvisinei kana na jimster vanga vari kuti aishanda navo eh, masivhila anga ari kuti aishanda naye eh, whois whois whois whois another mwa taishanda naye anga ariko ah, i think ndo vanhu vaikwanisa kuti nzwisisa panguva iyoyo kutinge tichirekoda sachimboimba ah, ah, akapena masongs awakamborekoda kudhara acho nana single j nevamwe akapela masongs andikarekoda nana single j mm. ya the one randofarira nozi iri Mana ndakarekodha that moment ndakarekodhawo hama riri mavanda but iriri its like ndo maworks andakaweka pananga ndisi pananga ndisiko kunoko so rinonzi seven days a week yeah. mm. want me to lose me cry seven days in a week struggles make me strong again me no weak no acid no boy could not come and make a link

i think tinofanira kungotangira panapa nekuita sei nekuenda aya andozobuda ato mabrand new as if eh, saka zva 2025 wakatorongerei 2025 mm. eh, there's the other single randichazonoita Korea music rinonzi rinonzi Aminajo Jackson rinonzi ndasuwa juu aminajo jekiseni anokutora ndomurova nendandirekeni bebi wena sasina musana kati pangu hana kati ndive uri pamisheni ndikati chuu aminajo jekiseni anokutora ndomurova nendandirekeni bebi wena sasina kwana kati peangowana ndikati ndiwe une connection wachano mitutu inoita danamikina mihat if you pain me you mean if remember this for mistakes from other things we never ask we take risk at the end we go with the task we keep you home like a water day in the flask wo boom this is uh, one or two masingles asi masongs takagata tine akawanda tiri kutokumbirawo kwekuti tiwanewo mari dzekurekodha nekuti maproducer ma edu isusu anotodawo mari dzekunge iyo vachisurviva as if dzoritoriwo basa ravo so isu semaartist tinofanira kunge tichiuyawo tine mari idzodzo but dzimwe nguva nenguva yatiri mari iye yanga ichitinetsa out there kana kune anokwanisawo kuti asapote to be supportive isusuwo nezvatinoitawo se sekwedu kulegacy as zita rangu inini rinonzi legacy catel kwedu tinogadzira legacy yegood things always so which means legacy kateo is all about maama legacy ndenge ndine akawanda ari nice so ndo amuna amuna mumwe mubvunzo aiwa apo wataura ka zvese zviri pamwoyo pako handiti saka kana vanhu vachida kukubata vanokubata papi inini vanhu kana vachida kundibata eh, at first vanofollowa vanofollowa paposterwa video iro riri then vakafollowa ipapo they will get connection to me indine phone number number dzangu dzinoti eh, 0785 12 14 79 ndiwo number dzandoita se dzandiri kushandisa 0785 121479 so out there kana uchida kufacebook tinge tiriko unongoendawo pa legas katel unobva wangondionawo ipapo and then we can start a chat zvichienderanawo nebusiness nemaworks batini at least for now i'm looking looking for help
aiwa iri boja mani agesi vanhu vazvinzwirira vanokubatsira anditi izvozvo chaizvo aiwa nice